Тормышны яңа биттән башлый. Ак бит башлана аның, яңа биттән башлый. Аның артта булган бөтен гөнаһлар, бөтен әшәкелекләр сөртелеп бетте инде. Валлазина җаһаду фина, кем безнең юлларыбызда тырыша, санаһдияннахум субулана, без аларны үз юллары белән алып барачакбыз, ди Аллаһ Тәгалә. Ва инналлаха ля маал мухсинин чынлыкта Аллаһ Тәгалә мухсиннәр белән, чынлыкта Аллаһ Тәгалә яхшылык кыла торган кешеләр белән бергә булачак дип әйтте. Син бит мусульманнарны интектердең, берсенә дә әйтмәделәр. Шулай бит? Әйтмәделәр. Җәмәгать, үткән атнада без сезнең белән шундый бер сызыкны сызып, бөтен кешелекне бүлеп куйдык.

Кемдер Аллаһ нурын сүндерергә уйлый, кемдер Аллаһ нурын таратырга уйлый. Без кайсы җирдә икәнлеген шуның турында уйландык. Раббыбыз Аллаһ барыбызга да шушы якка якынрак булырга насыйп әйләсен. Җәмәгать, күп кешеләрдән ишеттем, менә шушы үткән атнадагы Икрима радиаллаху анхуның тарихы тан калдырды, шаккаттырды, дулкынландырды.

Шушындый ук аның шикелле ислам дошманнары булганнар. Бүгенге тел белән әйткәндә исламофоб. Бүгенге көндә әгәр дә Корани Кәримне яндыралар, мусульманнарның башларына бомба яудыралар, Мьянмаларда мусульманнарны җандыралар, интектерәләр һәм башка элекке вакытта да нәкъ шулай булган.

Элекке дошманнар, ислам дошманнары, исламофоблар киләчәктә исламны куәтләп, исламны үстереп тора торган кешеләргә әйләнделәр. Менә бусы бик мухим, җәмәгать. Аларның арасында сез бөтенегез белә торган Гомар радиаллаһу ан. Шул ук Халид бин Валид, Абу Суфьян, Сафван бин Умейя һәм башка. Алар бик күп булганнар. Һәм бүген, иншалла, шулар арасында бик күренекле, бик зур сәхабә турында, иншалла, сөйләшербез. Аның тарихы да бик гыйбрәтле. Үзебезгә шуннан кат-кат гыйбрәт алырбыз, бик файдалы тарих. Амр ибн Аль-Ас Ул исламга шул кадәр күп дошманлык күрсәткән, ул үзе булган сәясәтче. Бик күп мәкер кылган, мусульманнарга, исламга бик каты дошманлык күрсәткән. Ләкин аннан соң мусульманга әйләнгәннән соң, ул мусульманнарның башта аны пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер отрядның командиры булып куя, җибәрә. Һәм киләчәктә ул шушы теге атнада сөйләшкән Ярмук сугышында шулай катнашкан. Һәм ул 4000 кеше белән, 4000 кеше, тыңлагыз, 4000 кеше белән Египетка кереп, шунда Византия гаскәрләрен җиңә. 4000 кеше белән. 400 мең кеше белән түгел, 4 мең кеше белән шунда кереп, Византия гаскәрләрен җиңә, әлбәттә, бигрәк сәясәт белән. Менә бүгенге көндә дә, әгәр дә берәрегез Египетка барсагыз, Египетта бар Амр ибн-ул-Ас исемле мәчет. Менә бүгенге көндә, әгәр дә барсагыз Каирга, анда теләсә кайсы пирамидаларга барганчы, шушы мәчет янына барып карагыз. Шушы мәчетнең тарихы шулай. Амр ибн Аляс үзенең гаскәрләре белән шушы җирлеккә кергәндә, андагы христианнар аларның гадел мусульманнарның гаделлекләрен күреп, шуларның иң байлары Мусульманнарга, сәхабәләргә үзләрен үзенең җирен бүләк итә. Үзенең җире булган, әйма, теркәлгән үзенең җире, шушы җирне бүләк итә, мына монда үзегезнең мәчетегезне салыгыз дип. Һәм сәхабәләр радиаллаху ан шушы җирдә мәчет салалар. Әлбәттә, ул мәчет бүгенге көндә сакланмаган, аны инде күп мәртәбә э, яңадан торгызып тордылар, ләкин шул ук урында, шул ук урында мәчет тора бүгенге көндә. Мухим булган сүз. Мин моны нигә сезгә сөйлим? Мухим булган сүз. Шушы мәчеттән 50-100 метр үтсәгез, ширкә утыра, теге якка үтсәгез 200 метр, анда синагога тора. Борынгы, ягъни шулай ук 1000 еллык тарихлы синагога, 1000 еллык тарихлы ширкә утыра. Нәрсә турында әйтә? мусульманнар бер кашанда бер дингә дә тигән тимәгәннәр. Бер кашанда, әйме? Ирек биргәннәр. Әгәр дә инде сез христиан икәнегез, менә безнең мәчет монда 50 метрдан соң шунда чиркәү тора. Ягъни бер кашанда исламнар чиркәүләрне җимерәләр дип Әйтә торам кешеләргә, бу тарихи дәлил, барсыннар да карасыннар. Бүгенге көндә барсыннар да, инде күп мәртәбә сөйләштек, әйе, шул ук Палестинага барсыннар да, анда чиркәүләр, адым-адым чиркәүләр тора анда. Мусульманнар мең ел шунда идарә итәләр, мәчет, э, чиркәүләрен җимермәделәр, беркемгә дә зыян китермәделәр. Димәк, Амр ибн Аль-Ас шушы өлкәнең җитәкчесе булып билгеләнә дә тора шунда. Мухим булган сүз, җәмаат. Мухим булган сүз. Бик мухим булган. Шулай ук Амр ибн Аль-Асның һәм сәхабәләрнең тырышлыкларын, гаделлекләрен, тугрылыкларын күреп, Египет халкы исламга керә. Ягъни бүгенге көндә әгәр дә без Египетка барсак, анда ничәме ничә мусульман кеше, аларның исламда, аларның иманнарында сәбәпче Амр ибн Аль-Ас үзенең гаскәре белән, 4000 кеше белән, анда килеп, шунда исламны таратып, шунда Без җитәкчеләр, без монда патшалар дип әйтмичәйме? Э, кешеләр белән кешеләрчә аралашып, аларга кешеләр дә шул анда яши торган кешеләр юл биреп, аларга ярдәм итеп, аларга мәчет саларга җир биреп торулары күренеклеме? Карагыз шуңа. Һәм җәмәгать менә шушы э, сахабаның Амр ибн Алясның тарихында бик мөһим э, вакыйга ул вафат алдыннан. Үлем түшәгендә ятканда, күзләрен диварга борып, җылап ята икән. Җылый. Үкси-үкси җылый. Аның малае Абдуллаһ ибн Амр исемле, ул да бөек сахаба радиаллаһу анһум, аның малае, хадис галиме, әйтә, Әй әтием, ди. Син нигә шул кадәр җылыйсың? Син нигә шул кадәр үзеңне интектерәсең? Әллә сине пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям җәннәт белән сөендермәдеме? Бу хаман җавап дәвам итә. Малай әйтә, әллә Расулуллах сине менә моның белән шатландырмадымы? Хаман җылый, җылый, җылый, җылый. Һәм ахырында Амр ибн Аляс Боларга борылып әйтә, Карагыз, ди, иң зур әйбер нәрсә белән без үзебезне әзерли алабыз ахирәткә, Әшһәду алла илаһа иллаллах ва әшһәду анна Мухаммадан Расулулла. Бу аның үлер алдыннан бирелгән насихәтләр, әйме, без шулай тыңлыйк. Шул иң зур әйбер ди. Минем тормышта ди, эш дәвер булган ди. Өч период булган, өч дәвер булган. Беренчесендә ни, мин ни Аллаһның илчесенә каршы торадырым. Хәм бу дөньяда миннән дә күбрәк аны үтерергә теләгән кеше булмаган. Тыңлагыз. Миннән дә күбрәк аны үтерергә теләгән кеше булмаган. Хәм ди мин әгәр дә шушы вакытта үлгән булсам идем, Җәһәннәмгә керер идем. Әлбәттә, әйме? Абу Җәхилләр кебек. Икенче дәвердә ди Аллаһ субхана ва тәгалә минем күңелемә исламны салды, иманны салды һәм мин пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына килеп аңа әйттем, "Эй Мухаммад, син миңа кулыңны бир, мин сиңа ант итәчәкмен. Ант итү инде, ягъни присяга. Ант итәм, мин сиңа ант итәчәкмен, кулыңны бир миңа дип әйткән вакытта пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм кулны суза, Амр ибн Аляс туктап калды. Ни өчен? Ни өчен? Галимнәребез әйтәләр, куркудан. Әйме? Аның артта булган әшәкеләкләрен әгәр дә үлчәп куйсаң, хәзер менә бу вакыйга белән чагыштырып булмый, куркып калганда һәм әйтә, Я Расуляллах, ди, мин бер шарт куясым килә, ди. Бер шарт куям, шушы минем сиңа ә, ант итүдә, бәйгат китерүдә бер шарт куячакмын, ди. Пәйгамбер саллаллаху алейһи әйтә, нинди шарт? Минем алда булган бөтен гөнаһларымны гафу ит, ди. Искә төшерәбез, Икрима да шулай ук әйткән инде, әйме? Үткән атнада сөйләгән идек. Икрима радиаллаһу шулай ук әйткән, әйме? Булар бөтенесенең курку булган. Бу мөһим әйбер җәмәгать. Туктыйбыз. Аз сызыклыйбыз. Бөтенесенең Икрима булсын, Амр ибн Аль-Ас булсын, әйме? Аларны бөтенесенең куркы, курку. Анда артта калган әйберләр белән ничек мин монда хәзер керәчәкмен исламга? Бүгенге көндә дә шулай җәмәгать. Әгәр дә үзегезне якыннарыгыз карасагыз, күршеләрегезне карасагыз, дусларыгызны караса, бөтенесенең курку, мин бит элек шундый кеше идем дип. Шушы шарт куям ди. Хәм пәйгамбер саллаллаһу алейһи алтын сүзләрен әйтә. Эй Амр ди, син әллә белмисеңме? Ислам аның алдында булган бөтен әшәкелекләрне сөртеп бетерә. Яхшылыкларын сөртми әлбәттә, әйме? Бөтен әшәкелекләрне сөртеп бетерә. Хәм ди, Амр ибн Аляс әйтә, шушы мизгелдә миңа Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмнән дә сөйкемлерәк, аннан да матуррак кеше булмады, мин аның битенә карый башладым. Мин аны шул кадәр ярата башладым, ди. Мин хәтта мин аның аның белән күзләремне гел карасам да туймыйдыр. Карасам, туймый, карасам, туймый, ләкин күп карарга курыкканнар сахабәләр. Менә шушы мизгелдә, әгәр дә мин үлсәм идем, ди. Амр ибн Аляс әйтә. Әгәр дә мин шушы мизгелдә үлсәм идем, мин өмет итәм, Җәннәткә керер идем, ди. Өмет итәм. Ләкин, ди, Алла Субхана ва Тәлә мине шушы вакытка калдырды, хәм мин шушы вакытта миңа шушы җитәкчелек бирелде, шушы төрле-төрле вакыяларга керергә туры килде, хәм мин хәлемне белмим, ничек булачак микән. Шуннан җылап ята икән. Үкси-үкси җылап ятып. Хәзер, ди, мин үләчәкмен, ди. Сез минем артымнан барганда тыныч кына барыгыз. Беркем дә җыламасын, бер, беркем дә акырмасын, ди. Мине кабер янына алып килгән вакытта тыныч кына кабергә төшерерсез, ди. Тыныч кына күмеп куерсыз, ди. Һәм аннан соң дога кылырсыз минем өчен. Һәм миңа Аллаһның илчеләре килгән вакытта, мункарнакир килгән вакытта миңа шушы көч бирерде, миңа шушы җиңеләйтер минем хәлемне. Шундый васият калдырды Амр ибн Аль-Ас. Җәмәгать, моннан без сезнең белән 5 нәтиҗә чыгарырбыз. Беренчесе җәмәгать. Бер кем дә бер кашанда белми шушы кеше Киләчәктә кем булачак? Амр ибн Аль-Ас, Икрима ибн Абиджахил, Абу Суфьян һәм башкалар. Белмибез, әйме? Бер кем дә әйтә алмыйдыр. Менә шушы кеше исламны таратачак, бер кем дә әйтә алмыйдыр. Бер кем дә Амр ибн Аль-Ас мусульманнар белән көрәшкән вакытта бу кеше 10 елдан соң меңнәгәр миллионлаган кешеләрнең иманына сәбәпче булыр дип кем әйтә аладыр? Беркем дә әйтә алмыйдыр. Ә. Шуның өчен беренче нәтиҗә, безнең каршыбызда кем торса да, бомж торса да, исламофоб торса да, әйме? Ислам душманы торса да, кем булса да, без белмибез 10 елдан соң, 5 елдан соң, иртәгә кем булачагын без аны белмибез. Мына бу безнең шушы дөньядагы карашыбызны, кешеләр белән аралашу, аралашуны Йөз процент үзгәртергә тиеш җәмәгать. Кем булса да җәмәгать. Менә теге мискен бәндә Корани Кәримне җандырып куйды бит, әйме? Без аны да потенциаль күрергә тип. Ә бәлки, бәлки Аллаһ Тәгалә иман байлыкларын бир. Бәлки. Әлбәттә, без аның бу эшен яратмыйбыз. Әлбәттә, без анда булсак, аны туктатыр идек, әйме? Күпме булдырабыз. Ләкин аңа нәфрәт тудырыр, әйме? Аңа аның белән нәфрәт белән аралашырга, аны исламнан тагын да биздерергә тырышырга ярамый. Без аларга юл калдырырга тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булсын ул Икрима радиаллаһу ан, булсын ул Абу Суфьян, булсын ул Гумара, бөтенесенә юл калдырган. Шулай бит?

Белмибез, Аллаһ Тәгалә кемгә исламны насыйп итә, шулай карарга тиешбез. Беренчесе. Икенчесе бик мөһим җәмәгать. Шулай ук менә бүгенге көн белән сөйләшәбез. Мин мин сезнең белән менә бүгенге көн белән сөйләшәм. Шушы хәдистән Амр ибн Алясның вафаты алдында сөйләгән сүзләреннән без аңлыйбыз, кеше исламга килгәннән соң тормышны яңа биттән башлый. Ак бит башлана аның. Яңа биттән башлый. Аны артта булган бөтен гынахлар, бөтен әшәкелекләр сөртелеп бетте инде. Берсе дә шушы сахабәләргә ана сайтмәде. Син бит исламга каршы торадыр ең. Син бит Эфиопия барган идең. Шунда шулай-шулай эшләдең. Син бит болай эшләгән иң, синең аркасында Худайбия килешү бозылды, син бит болай иттең, син бит мусульманнарны интектердең, берсенә дә әйтмәделәр. Шулай бит? Әйтмәделәр. Хәтта беләбез, шулай ук теге элекке вәгазьләрдән Умейр бин Вахб исемле спецназ пәйгамбәр саллаллаху алейһи үтергә килгән вакытта Гумар радиаллаһу әйтә, мин аны алып килгәндә ди, пәйгамбәр саллаллаху алейһи аны, мин аны шул кадәр яратмыйдыр идем ди, Дуңгыз башыннан да, яни дуңгыз башын күбрәк яраталар һәм аңа караганда. Алып килгәндә, ләкин ул исламны кабул иткәч, ул минем кардәшкә әйләнде. Бер дә әйтмәде, син бит Бадрда шулай эшләдең, син бит болай эшләдең. Яңа биттән башлана тормыш. Яңа биттән башлана тормыш. Җәмәгать, бик күп ишеткәне бар, үзем ишеткәне бар, менә бу колаклар белән. Ә, бу бит мусульман кардәшләр турында. Бу бит элек аракы эчәдер. Бу бит элек менә шундый иде. Бу элек бандит иде. Гумар радиалла бандит түгел идеме? Әгәр дә сез сәхабәләрне карасагыз, әйме, аларның тормышларын, һәм бүгенге безнең менә шушы теге элек аракы эчкән кешене әгәр дә куйсагыз, аларның янында фәрештә генә була. Ну, аракы эчте, әйе, начар гөнаһ. Ләкин сәхабәләрнең гамәлләрен карасак, әйме, анда исламофоблар, бандитлар, караклар, үз балаларын үтерүчеләр һәм башка башка башка әйме, алар белән чагыштырып та булмый. Без һәрбер кешегә, әгәр дә ул исламга килде икән, Без сезнең белән аңа ак бит биргән шикелле, без бирдек шикелле. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә бирде, әйме? Без бирдек һәм әйтәбез, все булды, сине ак бит. Мин синең элек кылган гамәлләреңне белмим дә, беләсем дә килми, сөйләмә дә миңа. Миңа ул кирәк түгел. Син ак биттән башланып тормышты, бетте. Өченче нәтиҗә моннан тырышлык Шулай ук Амр ибн Аляс бит инде пәйгамбәр саллаллаху алейһи күргән. Ул бит инде шушы Африка аны Гумар радиалан җибәрде, әйме? Шунда барып тырышып, әйме? Ул бит тырышып, тегендә халык белән сөйләшеп, аларга исламны аңлатып, әйтеп, җәмәгать карагыз, менә исламда булсагыз, менә шушыны шушыны тормыш башлана сезнең. Исламга аларны исламга чакырып, Африка өлкәсе ислам өлкәсенә әйләнә. Ягъни тырышлык күрсәтеп, хәтта христианнар моны күреп, кара бу нинди яхшы кешеләр, аларга үз җирләрен бүләк иткәннәр. Мәгез, шунда мәчет төзегез. Тырышлык күрсәтү өченче нәтиҗә моннан. Исламга килде икән, валлазина җаһаду фина, кем безнең юлларыбызда тырыша, санаһдияннахум субулана, без аларны үз юллары белән алып барачакбыз, ди Аллаһ Тәгалә. Ва инналлаха ля маал мухсинин чынлыкта Аллаһ Тәгалә мухсиннәр белән, чынлыкта Аллаһ Тәгалә яхшылык кыла торган кешеләр белән бергә булачак дип әйтте. 3. 4 җәмәгать. 4. Менә бу өченче дәвер әйтте бит, әйма. Минем өч дәвер булды. Беренчесе дошманлык, икенчесе пәйгамбәр саллаллаһу алейһи янында, өченчесе нәрсә? Өстебезгә җаваплылык төште. Җаваплылык, җәмәгать. Бөтенебезгә җәмәгать төште. Анда качандыр яшәгән Амр ибн Аляска түгел, бөтенебезгә төште. Менә монда утыра торган ничә кеше бар, бөтенебезгә җаваплылык төште. Аллаһ Тәгалә сиңа, миңа исламны бирде. Тот байракны. Тот. Бар. Бирде. Төшермә. Җаваплылык. Җаваплылыкны ничек сизде? Үкси-үкси җылады. Әйме. Үлер алдыннан үкси-үкси җылады. Мин кайда булырмын микән дип белмим. Бишенчесе галимнәребез әйтәләр, Амр ибн Алясның шул кадәр Аллаһ Тәгалә каршында Курку, шулкадәр хушук булган, ул инде кешеләрне күрмичә, бары тик стенага карап, ягъни Аллаһ Тәгалә каршында баскан шикелле җылаган иде. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән курку шулкадәр зур булган, хушук, Аллаһ Тәгалә бөтенебезгә насыйп әйләсен шуны. Менә бу биш нәтиҗә белән, әгәр дә без яшәсәк, җәмәгать, Чыннан әйтәм, валлаһи дип әйтәм, Аллаһ белән ант итәм, әгәр дә бөтен кешеләр үзләренең күңелләренә бу биш нәтиҗәне кертсәләр, безнең җәмгыять һичшиксез яхшыга үзгәрәчәк. Ягъни без кешеләр белән шулай аралашсак, әйме, ул потенциаль мусульман кеше, ул потенциаль Зур, бөек кеше дип. Аның бөтен тормышы ак кәгаздән башланды. Җәйсә, мәсәлән, әле ислама кермәде, без аңа әйтәбез, кардәшем, ислама керсәң, кер, курыкма, синең андагы бөтен хаталарың, нәрсә эшләдең анда, нинди гөнаһлар бар, бөтенесе тегендә кала. Моны пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу галәйһи ва сәлләм вәгъдә итте дип әйтсәк һәм үзебез дә шундый тырышлык күрсәтсәк, әлбәттә, безнең тормыш яхшыга үзгәрәчәк.